די דרשה איז נישט אויף תורה און אמונה, די דרשה איז צו פארשטיין וויאזוי די מח פון א מענטש ארבעט. ס'איז דא אסאך מענטשן וואס זיי פילן נישט גוט מיט זיך אליין, צו זיי פילן דעפרעסט, צו זיי פילן פארווייטאגט, פארזויערט, פארביטערט. ס'דא מענטשן וואס שעמען זיך מיט זיך אליין, ער קען זיין אין אייגענע צימער, ער וועט זיך נאכאלץ שעמען פון זיך אליין, ער שעמט זיך ווער ער איז, ער פילט נישט גוט מיט זיך, ס'דא מענטשן וואס ליידן אסאך פון פחד. צו זיי ציטערן א גאנצע טאג און זיי ווייסן אפילו נישט וואס זיי ציטערן, אדער זיי האל אסאך מאל געשעט אינמיטן טאג זאכן און זאלן אנהויבן ציטערן אפילו עס איז נישט דא אויף וואס, אבער ער ציטערן, סאו עפעס טריגערט אים צו ציטערן אסאך. און אזוי אסאך מאל א מענטש וואס ער מוטשעט זיך אסאך און פיינעלי הייבט אן האבן אביסל הצלחה גייט ער בשתי ידיים און ווארפט אוועק די הצלחה. און אסאך מאל מענטש קען עס האבן אפאר מאל אין זיין לעבן, מצליח זיין מיט אלעס צו שיסן מיט די אייגענע הענט, און הצלחה קען זיין אסאך זאכן אין זיין לעבן, זאכן הייבן אים אן גיין גוט, און ער גייט בשתי ידיים וצלחת עס, און קיינער וויל נישט פילן די וועג, און קיינער וויל נישט זיין א לא יצלח, קיינער וויל נישט פילן שלעכט, איז פשט פון דעם איז דארף מען פארשטיין ווי אזוי די מח ארבעט, איז וויפיל איך ווייס, די אוועראל פיקטשער פון די מח, דאס הייסט די מח ארבעט מיט אסאך פאנקשענעליטיס, אסאך דיטעילס, באט די אוועראל פיקטשער איז דא, א מענטש האט אזוי מען רופט אין ענגליש א אפען קאנטשעס און א סאב קאנטשעס, צו די אפען מיינד און די עטערנעל מיינד, די אפען קאנטשעס טראכט די אלע מחשבות א מענטש האט א גאנצע טאג דאס איז די אופן קאנטשעס, די אלע חכמה א מענטש פארשטייט א זאך, א מענטש טראכט דורך א זאך, די אלע זאכן דאס איז די אופן קאנטשעס פון די מענטש. די סוב-קאנטשעס איז די דירעקטער, ער גיבט די מהלך פאר די מחשבה, ער האלט ניין סיגנאלן פאר די אופן קאנטשעס, וועלכן וועג צו טראכטן. יעצט, די סובקאנטשעס איז פראגרעמד, און די סובקאנטשעס ווערט געפראגרעמד פון אלס קליין קינד. צו מסביר זיין אביסל וויאזוי די סובקאנטשעס ארבעט, צו געבן א דוגמא, א טערמאסטעט אין א הויז, ווען ס'איז דא א טערמאסטעט אין א הויז, לאמיר זאגן מ'שטעלט עס אפ אויף סעווענטי, טייטש, ווען די הויז ווערט הייס, עס גייט אבאוו סעווענטי, וועט ער שיקן א סיגנאל צו די עיר קאנדישאן זיך אנצינדן. יעצט לאמיר זאגן א מענטש עפנט אויף א פענסטער און עס קומט אריין מער היץ, וועט ער נאך אלץ שיקן די סיגנאל. לאמיר זאגן א מענטש האט געעפנט אלע פענסטערס מיט די טיר, ווייסט עס איז זייער הייס אין די הויז, וועט ער אלטמאל שיקן די סיגנאל פאר די עיר קאנדישאן צו ארבעטן. נישט קיין חילוק וואס גייט פאר אין די הויז ווייל ער איז געפראגרעמט צו גיין אויף א געוויסע וועג, ער דארף ריטשן סעווענטי און פערטיג, סאו וויזילאנג ער ריטשט נישט סעווענטי גייט ער האלטען אין איין שיקן די סיגנעל, פארוואס ווייל ס'איז א טערמעסטעט, ס'איז געפראגרעמט, ס'ארבעט אויף א פראגרעם און די פראגרעם זאגט טוה אזוי און אזוי, עס איז געפראגרעמט צו טון אזוי און אזוי מילא אזוי טוט ער, די סובקאנטשעס ארבעט אויף כמעט די זעלבע וועג. די סובקאנטשעס ווערט געפראגרעמט בערך ביי די עידזש, ביז די עידזש זיבן, א קינד נעמט אריין אלע אינפארמעישן, אלע וואס ער זעהט, אלע עקספיריענסעס, און דאס פארט אריין אין די סובקאנטשעס, און בערך ביי די עידזש זיבן הייבט ער אן מער איבערצוחזר'ן, און ער דיירעקט די אויבן קאנטשעס צו יעדע זאך וואס ס'געשעהט, וויאזוי צו טראכטן און וויאזוי צו גיין ווייטער אין לעבן. און ער רילעיט אלעס צו די פעסט עקספיריענס וויאזוי ער האט זיך אויסגעלערנט. און וויפיל איך פארשטיי ס'איז אויך דא א מושג אפילו מען ווערט עלטער, און עס קען געשען עלטערן לעבן אויך נישט נאר אלס קינד, אז טאמער א מענטש טראכט איבער א זאך זייער אסאך מאל פארט עס אריין אין די סאבקאנטשעס און ס'ווערט א חלק פון די פראגראם. סאו וואס געשעט טאמער א מענטש אין זיין יונגע יארן איז אים אריינגעפארן א זאך אויף די ראנג וועי, סאיז אז דיין סאבקאנטשעס האט באקומען די ראנג מעסעדזש, סאבקאנטשעס האט באקומען א נעגעטיוו מעסעדזש, לאמיר זאגן אז א מענטש אלס קליין קינד פאר וואט עווער ריזען סזאל זיין האט ער אנגעהויבן גלייבן אז ער איז א שלעכטע מענטש, סאו טאמער דאס איז געשען צו א מענטש איז א גאנץ לעבן גייט ער האלטן אז ער איז א שלעכטע מענטש, ווייל זיין סאבקאנטשעס יעדע מאל סגייט גיין וועט ער מיר זאגן ביסט א שלעכטע מענטש, לאמיר זאגן א מענטש פאר וואטעווער ריזען האט אנגעהויבן האלטן אז סקומט זיך אים נישט קיין הצלחה, הי דאזענט דעזערוו סוקסעס, ווען ער איז געווען זייער קליין, איז זיין גאנץ לעבן גייט דאס אים האלטן איין שיק אין די מח, די מח פארשטייט נישט א זאך ווי הצלחה, ער פארשטייט נאר פעיליער, סאו טאמער די מענטש וועט יא מצליח זיין עט ער עס גלייך רידזשעקטן, ער וועט עס גלייך אוועקשיסן, ניין ער פיט נישט דא אריין, ער ווייסט נישט וויאזוי דאס צו עסן, די זעלבע זאך טאמער א מענטש איז צוגעוואוינט נישט גוט צו פילן און אויף איינמאל הייבט ער אן פילן גוט, די סוב קאנטשעס וועט אים גלייך אוועקשיקן און מאכן זיכער ער זאל נישט גוט פילן ווייל ס'איז פראגרעמד דער וועג. סאו וועגן דעם ווען א מענטש פילט אזוי קומט עס פון דעם, סאו טאמער א מענטש

קענסט אוועקשטעלן די שטילערהייט, מאך צו די אויגן, מיין נאמען איז אזוי און אזוי. איבער און איבער, אפאר מאל, זאגסט עס איבער, נאכאמאל און נאכאמאל, און קוק צי דיין באדי ריעקט, צי דו פילסט ווי דיין גוף פארט אזוי פראנטווארדס, כאטש כאילו דו עגריסט מיט די זאך, אבער בדרך כלל ווען א מענטש זאגט זיין נאמען, העט ער אגריען מיט עס ווייל דאס איז זיין נאמען. יעצט נאכדעם גיי און הייב אן זאגן דיין נאמען איז עפעס אנדערש, לאמיר זאגן מיין נאמען איז יצמח פיקוני. זאג, איז דאך נישט מיין נאמען, סאו זאג, מיין נאמען איז יצמח פיקוני יא? אפאר מאל, און פיל וויאזוי דיין באדי ריעקט. פיל ווי די צו די פארסט צוריק צוריקצווועגס, די פילסט כאילו די גייסט אראפ פאלן בעקווארדס, און פילט צו דו פילסט אזא א שטעך, עפעס אזא רידזשעקשן, אז דו האלטסט נישט, ווייל דו האלטסט אז ס'איז נישט אמת. יעצט איינמאל דו האסט איידענטיפייד אז די זאך ארבעט, די זאך צו זען וואס איז יא אמת, וואס דיין סוב-קאנטשעס עגריט און וואס נישט, יעצט קענסטו אנהייבן גיין און אויספרובירן צו זען, און וואס די נעגעטיוו זאכן איז. סאו לאמיר זאגן א מענטש פילט ווי ער איז נישט באליבט, קיינער האט אים נישט ליב, צו ער רעדט זיך איין קיינער האט אים נישט ליב. סאו הייב דיך אן זאגן, איך האב מיך זייער ליב, איך האב מיך זייער ליב. סאו זאג דיר איבער אסאך מאל, איך האב מיך זייער ליב, איך האב מיך זייער ליב. ווער שטארק, רואיג. יעצט, טאמער דו האלטסט אז קיינער האט דיך נישט ליב, וואס גייט געשען איז, אויב דאס איז געקומען ווייל דו אליינס האסט איר נישט ליב, וועסטו דעמאלטס כאפן אז דו האסט דיך אליינס נישט ליב. אסאך מאל א מענטש האט זיך אזוי פיינט, ער כאפט אפילו נישט ווי פיינט ער האט זיך. מילא רעדט ער זיך איין אז יענער האט אים פיינט, אין די מין טיים ער האט זיך אליינס פיינט. סאו, פיל זיי די באדי ריעקט. און אויב דו פילסט א שטארקע רידזשעקשאן אדער פילסט ווי דו פאלסט צוריק צוועגס, וועסטו דעמאלטס זיך כאפן אז דו ליידסט פון דעם, פון די פראבלעם. זאל וואס זיך קען זאגן, איך בין א גוטער מענטש, איך בין א גוטער מענטש, אדער עס קומט זיך מיך הצלחה, עס קומט זיך מיר הצלחה, אדער יעדע זאך, יעדע דיטעל אין זיין לעבן. און אזוי קענסטו איידענטיפייען וואס דו ליידסט פון, ווייל דיין סאבקאנטשעס די רגע עס וועט הערן א זאך וואס ס'האלט נישט וואס איז געפראגרעמט אנדערש וועט עס שיקן א סיגנאל, א רידזשעקשאן סיגנאל, ניין ס'איז נישט אזוי. יעצט וואס די עצה צו דעם אז א מענטש האט די נעגעטיוו טאטס? זיי צו דעם איז, וויפיל איך ווייס, אז דער מענטש זאל אנהויבן זיך זאגן פארקערט וואס זיין סאבקאנטשעס גלייבט, אויף א רואיגע אופן, איבער און איבער און איבער נאכאמאל עס איבערזאגן. וואס הייטש? לאמיר זאגן א מענטש כאפט זיך אז ער האט זיך נישט ליב. ער פילט ווי ער האט זיך נישט ליב. סאו די בעסטע עצה וואלט געווען.

וואס דו טוסט דעמאלטס, וואס דער מענטש טוט דעמאלטס, אז ס'איז נישט אז ער גייט זיך דעמאלטס אנהויבן ליב האבן. טראכט אריין, סא לאמיר זאגן ביסט א טינעידזשער, ביסט אין די צוואנציגערס, אין דרייסיגערס, צו די זעכציגערס, אז פון אלס קליין קינד האסטו אנגעהויבן טראכטן אז דו האסט דיך פיינט, וויאזוי קענסטו פון איין מינוט אויפן צווייטן עס טוישן? אזויפיל יארן געווען אויף די וועג, וועט עס דויערן א לאנגע צייט צו גיין אויף די אנדערע וועג. סא אויל דו טוסט דעמאלטס, איז דו שיקסט א מעסעדזש צו דיין סוב-קאנטשעס, און דו זאגסט פאר דיין סוב-קאנטשעס אז ער דארף זיך ריפראגרעמען ווייל ער טראכט נישט אויף די ריכטיגע וועג. סאו די סוב-קאנטשעס דארף עס קענען רעקאגנייזן, דארף עס אנערקענען אז דאס איז די זאך, די זאך איז די פאזיטיוו וועי, נישט די נעגעטיוו וועי. סאו דאס דויערט א לאנגע צייט, און אנהויב ווען מען טוט עס קען מען זיך פילן זייער קאנפיוזד, ס'קען אויך אפילו זיין פעינפול און מ'דארף עס דורכפייטן, אבער מ'טוט עס רואיג צוביסלעך יעדן טאג, צו כמעט יעדן טאג, און אויב מ'קען אפאר מאל א טאג, און אויב ס'ווערט צו שווער, נעם א ברעיק, ווארט צוויי דריי טעג. וואס גייט געשען איז, די סובקאנטשעס וועט צוביסלעך באקומען דעם מעסעדזש אז איך האב מיך יא ליב, אז ליבשאפט איז א גוטע זאך, דאס איז די וועג וויאזוי איך דארף טראכטן, און עווענטשעלי גייט דאס ווערן. אריינגעפראגרעמט דאס סאב קאנטשעס מילא גייט דער מענטש זיך אנהייבן ליב האבן און זעלבע זאך מיט גוט פילן פילן איז א גוטער מענטש הצלחה אנהייבן גלייבן אז ס'קומט זיך מיר הצלחה קענסט זאגן אין וועלכע שפראך דו ווילסט אויב דו רעדסט אפאר שפראכן קענסטו זאגן אפאר שפראכן אבער דאס איז די גאול וואס מ'דארף טון איז צו נעמען די סאב קאנטשעס און עס ריפראגרעמען צו זאגן אז דאס איז די ריכטיגע וועג צו טראכטן איז די וועג, נישט די וועג וויאזוי ס'האט זיך צוגעוואוינט. יעצט האט גארנישט איינגעלייגט וואס דער מענטש איז דורכגעגאנגען ווען ער איז געווען יונג, און פארשטייט זיך די אלע זאכן גייט נישט אן טאמער א מענטש האט יעצט צרות אין זיין לעבן ווייל דאס האט גארנישט איינגעלייגט, דאס האט צוטון טאמער דער מענטש זיין לעבן פארט אים נארמאל, איך מיין יעדער האט זיך זיין פעקל באט איך רעד ווען ער פילט סתם אזוי נישט גוט אפילו ער האט נישט עפעס מעידזשער גאוינג אן אין לעבן באט הי דזשאסט דאזענט פיל גוד און בדרך כלל געדענקט א מענטש אז ער האט געהאט עפעס סאמטינג באדערס אים באט ס'מאכט נישט קיין שום חילוק וואס איז געשען צוויי מענטשן קענען האבן צוויי אינגאנצן אנדערע טראמאס זענען געווען אלס קינד און געהאט קאמפליטלי אנדערע טראמאס און ביידע ליידן פון די זעלבע קראנקייט וואס איז א חילוק וואס די זאך איז געשען די חילוק איז נאר וואס די השפעה עס האט געהאט אויף די מענטש וואס האט איבערגעלאזט אויף די מענטש ווען ס'איז געשען די טראמא האט עס איבערגעלאזט אויף דעם מענטש א מהלך המחשבה, און דער מהלך המחשבה מאכט אים משוגע און ס'מאכט אים ווייטאג, סאו דארף מען נעמען דעם מהלך המחשבה און טוישן, ס'האט גארנישט איינגעלייגט וואס ס'איז געווען אמאל. וואס איך ווייס, היינטיגע וועלט, ביזי מיט טעראפיסט, און יא, ווען איך בין געווען יונג, אויב איינער גאנג צו א טערעפיסט, האט ער געהייסן סאמטינג ראנג מיט אים, וואס גייט ער צו א טערעפיסט? היינט יעדער איינער האט א טערעפיסט, אטאמאר איינער גייט נישט צו קיין טערעפיסט, איז סאמטינג ראנג מיט אים ווייל ער גייט נישט צו קיין טערעפיסט. באט ווען איטס אלל סעד ענד דאן, טערעפיסט, וויפיל איך ווייס, נוצן נישט דעם מהלך. צי זיי ווייסן נישט פון דעם מהלך, צי זיי ווייסן יא נאר זיי ווייסן ס'נישט גוט פאר ביזנעס, ווייל טאמער דו גייסט אויף דעם מהלך האסטו נישט עכט צופיל וואס צו גיין צו א טעראפיסט, און טעראפיסט זאל נוצן אלע מיני מהלכים און זאלן דיך מסתם מאכן פילן גוט פאר די מינוט, פאר די טאג, פאר צוויי טעג. באט איטס נאט א לאנג לעסטינג טינג, איך קען נישט קיין איין מענטש וואס איז געגאנגען צו א טעראפיסט און האט באקומען א פערמענעט העלפ, קען זיין ס'איז דא, איך ווייס נישט פון אזא מענטש, און בעיסד אן מיין אייגענע עקספיריענס, כ'בין געגאנגען אסאך צו טעראפיסט, כ'האב נישט געהאט קיין שום הצלחה, כ'האב אויפגעגעבן אויף טעראפיסט, שפעטער האב איך געוואר געווארן פון די זאך, אן קיין טעראפיסט בין איך געוואר געווארן פון די זאך, כ'האב עס אנגעהויבן טון און ס'האט געטוישט מיין גאנצע לעבן. סאו אלל איים דואינג איז איים שעירינג מיי עקספיריענס, איך וועל גיין צו טעראפיסט און אויסנוצן מיין גאנצע געלט, און קען אסאך מאל זיין שטארקע ווייטאג אויכעט, ס'איז דיין לעבן, דו האסט בחירה, איטס יור טשויס, איים, איך שעיר מיין עקספיריענס, ס'איז מיין אפיניען, און זאכן וואס איך האב געזעהן מיך אליין און מיט אנדערע מענטשן. אז טעראפי איז בעסיקלי פאר דעפרעשן, איך רעד נישט פאר מענטשן וואס האבן מענטל דיסארדערס, מענטשן וואס האבן מענטל דיסארדערס דארפן גיין צו טעראפיסט, קיינער זאל נישט געפריווט ווערן דערמיט, באט איינער וואס ליידט דערפון איז א ביטער רחמנות, אזא מענטש דארף א טעראפיסט, איך רעד פאר דזשענעראל דעפרעשן, דזשענעראל ווייטאג, טעראפיסט האבן נישט קיין ענפער, און די איינציגסטע ענפער וואס זיי האבן איז זיי נוצן דיך ווי עי טי עם מאשין ווען דו קומסט אריין און מען נוצט קעש ני געב מיר געלט געב מיר געלט געב מיר געלט דעטס אלל זיי גוד פאר זיי דאונט העוו עני סעלושען צו די פראבלעם ווייל זיי גייען נישט אויף די שורש און זענען נאך ביזי א גאנצע טאג אז דארפסט זאגן וואס די פראבלעם איז געווען אז דארפסט אריין קריכן און דאס געלט ווען עס איז נישט דא קיין שום חילוק ווייל למאי נפקא מינה וואס איז געווען אין די פעסט. איז די איינציגע זאך איז נאר טאמער א מענטש פילט ווייטאג איז דאגה בלב איש איז זיך ענין ער וויל זיך אויסרעדן צו איינעם יא זאלסט דיך גיין אויסרעדן צו איינעם אז סאמטינג באדערס יו זאלסט דיך גיין אויסרעדן אבער פאר די זאך זיך אויסרעדן נישט אז יענער זאל קומען מיט א סעלושען וועגן ס'איז דאס און דאס געשען און דארפסט צו גיין צו איינעם ווען דו פילסט באקוועם קענסטו גיין צו א משפיע וואס דארפסטו גיין צו א טעראפיסט אז דו ווילסט גיין צו א טעראפיסט ס'איז דא מענטשן וואס גייען צו טעראפיסט זשאסט זיך אויסצורעדן ס'איז נישט אזוי ווייט זיי דארפן עפעס אין א טעראפיסט סאו גיי באט אוועראל, טעראפיסט האבן נישט קיין שום מהלך אויף דזשענעראל דעפרעשאן, און איינציגסטע מהלך וואס זיי טוען איז אזוי ווי א פעינקילער, ווי א מענטש גייט צו א דאקטער, זיין אויער טוט אים וויי, ער האט א עיר אינפעקשאן, דאקטער געבט אים מאוטרין, וואס גייט די מאוטרין העלפן? גארנישט, די מאוטרין איז אזוי ווי א פעינקילער, ס'רעליווט די פעין, דעטס איט וואס ס'טוט, ס'גייט נישט העלפן אויף די עיר אינפעקשאן, א מענטש האט עיר אינפעקשאן דארף ער גיין און פיקסן די אינפעקשאן, ער דארף אויסהיילן די אינפעקשאן, וועלכע זאך? ווען א מענטש האט א פראבלעם אין זיין מח דארף ער גיין היילן דעם מח, וואס גייט פאר ראנג אין דעם מח און די זאך פיקסן, אבער דאס איז נישט די וועג וויאזוי טעראפיס ארבעטן, זיי גייען אויף די תוצאה נישט אויף די שורש הדבר. סאו אגעין, איטס מיי אפיניען, יו קען טעיק איט, יו קען ליוו איט, כ'האב דזשאסט געוואלט שערן אז מענטשן זאלן וויסן א מהלך אז אויב די פילסט די וועג דאס קענסטו טון און כ'ווינטש ענק גרויסע הצלחה האטס א גוטן טאג.